Ka papa te whatitiri hikohiko te uira ka hukura ki te rangi he aitu ka rironga mai ka he Ko Ngunguru, ko Ngangana, ko Aparangi Ko te titi o te rua ko te tau haka wahine Ko te motumotu o te riri, te awa o ngā rangatira Taumārere herehere i te riri te puna ike te riki E tu atu nei ngā tihine, pukepuke rā. Ko tenei o ngā korero e pa ana ki te rere i tiria. I ēnei rā e mōhiotia ana ko Ōtiria, nā, e noho nei ahau i roto o Tūmatauenga, te whare tupuna i te marae o Ōtiria. Kāore kē e tino tawhiti ana i tāwāhi nei ko te rere i Tiria. Ko te roanga ake o tēnā o ngā pepeha, Ko Taumārere herehere i te riri, te rere i Tīria, te puna i Keteriki, Keteriki, Kete Tangariki, ko Ngāti Hine Pukepukerau. Ko ngā kōrero i rangona e au, ko tōna tikanga mā ngā iwi anō o Ngāti Kopaki, Ngāti Te Ara, ēnei kōrero e whakawaha. Engari e mau tonu ana ngā tāngata o Ngāti Hine ki ēnei kōrero, e mea ana te kōrero, ko Ngāti Hine e pukepukerau. I rongo au i ēnei kōrero mai a Hanitā Parāone, ki ētahi ko Hunter Brown, ko ia hoki tētahi o ngā tino tāngata e mōhio ana i te āhuatanga o ngā momo tuna katoa. E hī ake ngā momo tuna, engari ko te momo e kōrero nei au, ko ngā tuna whakaheke. Ā, e rerekē, ka hana te rerekē ki ērā o ngā momo tuna, ā, te kuwharu, te kirirua, te oke, ā, me wētahi atu. I te mea ko ngā tuna whakaheke ko tō rātou mahi, ā, e heke ana i ngā awa i tōna wā, ā, i te wā e tika ana kia heke i ngā tini awa o Ngāti Hine, ā, mai ngā repo, mai ngā roto, mai ngā wāhi e takoto ana ngā tuna whakaheke. Ko tērā wā, Ā, ko te mutunga o te raumati, e mōhio nei tātou, ka kaha te maroke o ngā repo o ngā awa o Ngāti Hine i roto, ina kaha te whaka, te puta mai o ngā hihi o Tama-nui-te-rā, ko reira ngā tuna, ā, ka hau atu ki te paru, ko reira e rapu ana i te mākū. Engari ina tae mai ano nga ua i te mutunga o te raumati, i te uatanga tuatahi, ko reira ratou ka timata ki te korikori, engari e korikori noa iho. A ina tae mai te ua tuarua, ko tino mohio ratou koia tenei te wa me heke iho i nga ngā waikeri, ngā awa, ngā puna, ngā repo o Ngāti Hine, kia puta atu mai te awa o Taumārere, tae noa atu ki te ngutu awa o Taumārere, puta atu ki te moana, ngā waitote o te moana, e tā te kōrero, tae noa atu ki Tonga. Ko tērā kē te tawhiti o te haerenga o wēnā tuna whakaheke. me te mea e kua oti kē ngā Pākehā ki te mātakitaki i ngā tuna nei, e mea ana ka ruku e hia kē mano mita ia rā i te whitinga mai o te rā, ka tae ki te pō, ko reira ka hoki anō ki runga i ngā taumata o te moana haere tere ai. engari ka tae atu ki Tonga, ko reira ka whanau mai ko nga hēki, e hia ke miriona hēki ka puta mai i nga tuna nei, na ka mate nga mātua. Ko reira ka takoto noa iho nga hēki, a, engari ko nga tai e mohio nei nga tupuna, ma te tai nga hēki nei e Kawe i ngā hēki hoki noa mai ki ngā tai o Aotearoa. Nā, ā, ka tae mai ngā hēki nei, ka tere ētahi ki roto i te wāhi e mōhiotia nei ko te Peowhairangi. Nō reira ka huri haere ngā hēki, ā, ka paopao hei pīpī tuna. Engari, e kore koe e kitea me ō kanohi i te mea kāhore kē ngā tuna nei, ngā pīpī tuna nei e whai tae ana. Engari, tae noa ki te wai māori, ko reira ka huri kia mangu ai te, ngā hiako, ngā kiri. Nā, e haere kē ana ēnei pīpī tuna, ngā, e, e, ko te ingoa tika, ko te tangariki. Ka haere rātou e hia kē mano miriona i ngā awa, ko reira ka tino kitea ngā tangariki nei. Engari, ka hau mai rātou ki te moana o Pikopiko i whiti i te wāhi o Ōpua, Ko reira, ka haere ētahi ki Waikare, ki haere wētahi ki Waitangi, ka haere mai ētahi ki tēnei o ngā awa o Taumārere, me pēhea ai ngā tangariki e mōhio ko tēhea te peka tika mō rātou aua rā hoki. Engari, e mea ana te kōrero, kei roto i te wai ka mōhio tonu ngā tangariki nei e ahu atu ana rātou ki hea. Nā reira, tāku e mōhio ana, ka tere mai i runga anō i te wai tote tae ki te wai māori, ka whakatata mai ki konei ki Ōtīria, i tāwāhi nei ka tae rātou ki tētahi wāhi pakeke mō rātou, arā, Ko te rere i tiria me te kaha o te patere mai o ngā wai mai runga ki raro, me pēhea kē rani ēnei tangariki e tae atu ki runga. Engari te mea e mōhiotia ana e Ngāti Kōpaki, e Ngāti Te Ara, e Ngāti Hine, ka, ko reira ka mahi tahi ai ngā tuna nei, ka puta mai te para i ō rātou hiako, Ko reira rātou ka taea te rapa ki runga anō i a rātou katoa, ko reira piki haere i ngā toka, ahakoa e patere mai ana te kaha o te wai, ka tae atu rātou ki runga, ka haere tonu. Engari i runga anō i te pakeketanga o tēnā pikitanga ki rua, i te mōhio kē ngā tāngata o konei, Me haere ratou, e hia ke kete, etahi he kete rahi, etahi he kete iti, a ko nga tangariki e kokongi ana i roto i te wai, ka patere wetahi, a ma te kete nohinohi ka kokohi atu ki runga i te. I te wairere o Otiria, nā ko reira, ka haere tonu ngā tangariki nei i tō rātou haere, e hoki atu ana ki ngā repo, ki ngā waikeri o Ngāti Hine puta noa, ngā pipito, ā, i reira ka puta te kōrero, ā, te rere i Tīria, te puna i Keteriki, arā, ko te puna kei runga ake i te, i te rere, E kokohi ana ngā tuna, ngā tangariki mai raro ki te puna i Keteriki, Keteriki, ko ngā kete nohinohi, kete tangariki ko ngā kete rahi, e mate iti mā te rahi, ā, ka oti ai te mahi. Nā reira, koe wena ko ētahi o ngā kōrero i rongo au mō te rere i Tīria, Nā, kua hoki anō ki taku mahi, e hāereere haere ana i runga i te awa o tau mārere i runga i taku waka e hoe haere ana ki te tirotiro i ngā kokonga katoa o te awa, kia mōhio marika ai te matenga a Pita, e kōrero ana ia mō te aha. Ahau, i taku mōhio ka hoki mai ngā Tangariki ngā marama o te Hepetema, Oketopa, Noema rānō, ko reira au ka haere i runga i te awa ki te rapu i ngā tuna, ngā Tangariki nei e tere ana i te awa ako kitea. Kāhore kē, pērā ana ki a Rangiriri, horekau anō ahau kia kite noa. Engari ano nga tangariki, o, e kite atu ana au i a ratou e tere haere ana, e hoki atu ana ki nga, nga kokonga, nga kona katoa o Ngati Hine. Na reira, ko oti pai enei korero ki konei. Kia ora.